Bansa ke Tiban ti pemadu iya kering sereta bebisa. Sida ke laki-laki ke digelar Bujang Berani nya tau dikumbai berantu magang-magang nya. Laban uh, sida iya kering sereta kebal deh wai. Isi enda ulih telih labang besi, enda mega ulih tembus leka strum. Au, kala ninga orang kelia ditunu enda angus. Rendam enda basah enda mati meh orang nya suba ai. Orang kelia mega ulih enselit nengah lubang sumpit empa pemisa utai kedibun siko-siko nya tadi au. Oh ni bos sebut enti sida ke pangkat pengelima nya tu ai. Baka pengelima bura, pengelima batu, pengelima randang, pengelima renggang suba ku ai. Iya ke disebut pengelima batu nya wai. Pengelima bukai. Nah ulih niki dinding batu mega magang suba maya nya maya sida ke betemu kelimpah hari pengelima batu nya wai tak iya aja ke ulih niki au kati menya dinding batu nya suba nya meh dikumbai hari pengelima batu. Nyadi ditu aku mai kitai bekenang ke beberapa iti macham bansa pengaruh kiti iban ti bisi dikembuan bala sida bujang berani dulu kelia. Engka agi mayuh ke bedau ditemu aku laban kenyau jauh ari orang tuai, tang datu aku bekunsika beberapa iti pengeruh kitai Iban ti ngasuh kitai kering ti kitai ngembuan nyimpan iya au. Nyau pemuas ke berandau enggau orang tuai orang ke ba wasap ba telipon apan nama semua ka ga sida madahka aku tadi au. Nyadi lima bengkah ke kati nama nya pengaruh kering kitai tu legi iya nya. Uh, seratus peratus dipanzik aku empu au seratus peratus uh, di sidik aku empu au laban bertanya ditu bertanya kia tadi nya nyu memuas ke bisi ngeniga bulan tu bulan satu suba aku nang sigi udah bepun manzik utai tu dawai jadi tembu betul tadi digaga aku jadi aku deka berkongsi ngu kita semua awak ke sida ke biak nyawai kena nemu tadi nemu yang kita iban tu sebenar kering Au keti iban tu ditakutka bala bala munsuh agi maya perang maya ga maya bekayau suba laban pengaruh kitai bisa sereta ngasi. Keterubah, taring babi. Nya tentu kita suah ninga neh taring babi nya nuan. Au enda asing agi nya ba pending kitai iban enggau bansa bukai deh. Taring babi tu. Sigi mayuh dikena bala buyang berani tau ke Iban dulu kelia lebuh maya ngayau. Tiap iko ke Iban ti dulu kelia pama disebut ke Tuai Kayau tau Raja Kayau sigi bisi aja meda lengan sida iya terasuk ke tarim babi. Uh, cara ngulih ke tarim babi tu tadi mayuh amat enggau orang ulih maya nimbak atau ke manjuk enti ngam tekena ke babi ke udah begelung taring tadi wai. Lalu nya ke ambi sida iya. Baru mati Ditimbak tauka di ulih panyu ba babas din alu nentun ari rang iya enti iya ka meri kitai iya alu tinggil. Bisi mega taring babi tu diberi orang ke ngibun iya suba au pan bisi mega endang sigi peturun aki ini sigi endang udah bisi ngembuan taring babi nya lalu diturunka ngagai bala anak bala anak tadi ngibun taring babi nya. Baka nya pun bisi mega. Ah tarian babi tu tadi wai mesti ka dintu ngena piring iya enti kitai bulih iya deh wai. Kekadang bisi orang bulih tarian nya dulu baru bulih mimpi. Bisi mega orang bemimpi dulu deh nya nurun nimbak ke babas baru bulih eh baru bulih babi ke bisi tarian nya tadi. Ah nyadi dalam setaun nya mesti ka dipiring ambi ke iya ngasi belama deh wai. Pama, taring babi nya udah dirasuk ke ba jari. Tubuh kitai sigi enda ulih tembus leka strum, sigi enda ulih laban besi tauka mata duku. Kai najam ni jilip nuan tadi enda meh tembus ke kulit kitai. Nya ga penyelai tadi deh wai. Ukai nama deh wai. Ukai mina pengering kisi kitai aja ke bebali nyadi kebal deh. Iya mega. ulih nyadika empa ngelias pemampul bedil mega au anang kisi kitai ulih telih buk kitai enti maya kitai ngena daging babi nya enda putus au enti digunting ditetak di ngena bilik tadi empa pemisa iya. Nyadi taring babi nya pun enggau ujung iya enda tau besatup. Natau betemu enggau pangan diri mesti ka begelis dua iya. Enti besatup ujung enggau pun au tepantup tadi nya nanda ke nuan enda manah meh tadi au deka mati ti lebuh maya belaban enggau musuh lebuh maya uhh belaban enggau orang mayuh ujung ke nuan enda ulih ngelari ke diri ari ti nama nya tengah tengah dilaban orang nya tadi. Nya reti tadi au tang enti ujung enggau pun iya begelis reti iya chukup manah au laban nuan. ulih ngelaban orang lalu ti orang kelalu mayuh nuan ulih ngelari kediri ngagai ke nuan mati di jamek hari dia tu wai udah nuan ulih ngemansut kediri enda ari gelumbu mayuh nya tadi um maya nya lah masa iya nuan ngereja ke sida iya tadi baka sekali tampil dulu iya wai au alah dulu menang dudi au ni kita ku tetuai nya wai legi kita nampung empu nya au nulis ke ba komen ba baruh dia au engka utai terang ke aku tu legi bisi. Ti enggau tu um nombor dua rantai babi. Kala kita ninga rantai babi wai ukai rantai basikal ukai mega rantai kaki lipan tang meh rantai babi. Mayuh kita ke biak-biak enda kala ninga rantai babi tu enda kala meda sereta enda nemu nama guna iya. Au rantai babi tu iya nya ke diibun babi siluman tauka babi gayap ke nulih dipeda enggau mata kasar kita Iban. Iya mega ditugaskan dijaga babi ke pemadu iya kering sereta ganas tu ke paling kering. Iya mega ditugaskan dijaga babi ke pemadu iya kering sereta ganas tauka dikumbai raja babi. Rantai babi tu asal iya pengaruh sida bansa bunian ke nulih dipeda mata kitai duai ke bisi dalam babas din tauka disebut kitai Iban iya nya Laitul Kabar. Au tentu kitai jarang ninga utai ke sebut ku tu tadi nuai. Ku kitai nyebut bansa sida bunian ke nulih peda mata tu iya nya Laitul Kabar. Pia ke sida ketuai madah ka akur nya dau ai. Bansa orang nya enda besai, mit aja. Lalu peninggi sida iya wai semina naka tuntung punggung kitai aja tang taja pia sida chukup kuat wai. Chukup mayuh ngembun penemu-penemu ke nadai ba kitai mensia. Bansa sida ke nulis dipeda mata kitain tadi wai ulih engkechit kata skin naka peninggi tadi wai 50 nyentuk ke 100 kaki peninggi tadi ti sida dang kechit. Sida mega bansa ti tegah ramai belanda sema ku jaku baka pengelaju kilat nyambar ari langit pengelaju sida iya pama udah belanda. Sida mega ulih mali diri nyadi kitai mensia. Laban sida iya endang sigi ta berantu tu wai. Nyadi rantai babi tu iya baka gelang getah nya iya wai. Au bisi lekat bulu babi enggau bulu jelu ke bukai de. Aa bisi aku mantai ke gambar nya dia. Nyadi bintik bintik chelum ke beleka ke dipeda kita nya nya ke dikumbai mata rantai babi. Nya ga iya chunto gambar rantai babi ke sebut aku tu tadi tu wai. Uh, tuju reti enggau guna rantai babi tu kurang lebih baka taring babi iya. Iya megah ulih ke penggebal tubuh kitai kering sereta sikar enggau tegar belanda. Au, kena besi enda telih rendam dalam ai enda mati ulih engkechit tinggi semua ku jaku orang duai. Tang utai tu Pedis diulih ke kitai. Au. Pedi ya ngulih ke nyata ri. Enti nuan ulih ngerebut rantai babi tu ari babi ke udah ditugaskan aa bala bansa bunian nyadi jaga babi tarik duai, dia sida bansa bunian ke empu pengaruh nya deka bebalas dendam. Au ngiga nuan. Sida iya deka ngachau nuan, pengidup nuan enda tenteram au dikachau dep lama nyentuk ke nuan tadi nganjung baru rantai babi nya. lalu mai piring minta ampun ngagi sida iya baru sida endang ngachau nuan. Nya nya ka pedih iya tadi tang anang irau ga nuan laban di udah kering deh pengudah ngibun rantai babi sida iya nya. Ko sida ke tuai tubuh di deka gatal sereta mayuh kurap dulang ba sebelah tubuh. Nya aja ga masalah iya tadi enti nuan bisi ngembun rantai babi tu. Nyadi iya mega ulih ngasuh. Aura nuan menyerlah tauka karisma pemajik enggau penyigat mua nuan tadi menyerlah agi ari orang bukai. Lalu, ti sema nuan tu sebedau ngembuan ngerantai babi nyau suba bisi belajarka penemu tauka elemu dalaman ko laut deh wai, sekalika nya puchau ka tauka penemu jari ka. Rantai babi tu ulih ngasuh penemu ke dipelajar kita nya tadi. Ngasi sereta bisa agi ari selama tu. Anang heran, pemikiran nuan akan betambah kuat. Au, chara pengingat nuan tadi akan automatically betambah kuat. Dalam masa enda sengaja, nuan akan pintar. Iya meningkatka karismatik aura tubuh nuan enggau penemu ke bisi dipelajar nuan ngelama tu. Jarang ngamai kitai ninga orang bisi ngembun rantai babi tu deh wai. Enti bisi pan, emm, engka. Siku dalam sejuta tau amai-amai pedi amai jarang ti bisi jual orang sebelah pasar belah market nya ukai nya nya tiru nya palsu nuan mina tetemu ke babi tu ba dalam kampung puang din ya tadi kena kala tujah mensia au ba puak kampung din kampung jerung din ke mayuh jelu-jelu babas enggau jelu-jelu siga jelu-jelu bisa nta ri duai babi tu Endang sigi dijaga bansa bunian enggau teguh amai-amai laban pengaruh sida entadi duai ke bisi ba babi nya duai nya ti jaga sida iya. Sama ku jaku duai, nyema nuan nya tuan tauka bos tauka YB sekalika nya menteri, rantai babi tu enti nuan ngibun iya ulih ngasuh semua orang tunduk ngagai nuan sereta mendingka jaku nuan. Pia mega, Orang ke ba baruh nuan tadi ke dijaga nuan nya tadi deh tauka dikuli-kuli nuan nya tadi enda berani deka mengkianati nuan. Enda nemu la engka laban dah dikunchi aaa rantai babi nya ati sida tadi tu ai. Aaa ko aki aku madah nyadi kaban aki ku tu suba kaban iya deh. bisi ngembuan rantai babi tu suba kita ka nemu ai iya aja ke udah dikirah tau kendur iya ngerendam rantai babi nya aja enti ai nya tadi dilut ke nuan ba tubuh nuan sapu ba tubuh nuan ba mua ba kaki ba jari ba dada nadai ngira ba tubuh nuan tadi kita deka kebal sepengelama empat puluh hari enda telih tau kena rusi isi kita tadi. Ukai semina ba tubuh kita aja. Ai entadi, unsut kedi ba pun pisang, unsut kedi ba pun pinang, unsut kedi ba pun ba pun kayu, pan utai nya tadi tetap sama mega empat puluh hari enda ulih telih laban utai bukai. Nya peda agi pemisa-misa entadi. Ai iya aja nya. Bedau enti dih ngerasukka rantai babi nya deh wai. Ko siku indun ke datai ari menua Kalimantan Barat ti kala nusi kaku te tu suba deh wai. Lama ku udah nemu tu sebenar iya. Tang nya tadi. Aku bedok ka dosi kita laban aku agi ngumpul ngumpul ngumpul irnfomasi tentang rantai babi tu laban ngan nyadi aku mansut ke utai ke ti salah lagi tu ai. Nya meh kebas tadi nanya tu nanya kia nanya kitu au nyadi bisi indun tu suba kereja kilang au nama e suba Bambang. Nyadi Bambang tu becerita ngu aku becerita laban ke nginti suba duai nginti ke ba ai Miri nya ba pulau Melayu nya deh. Cerita cerita cerita. Nyu nyebut rantai babi. Au, nyadi ko indun tu suba. Aki iya, aki bambang tu suba tuwa lama tuwai bisi ngembuan rantai babi nya. Au ukai diatu nya ko iya nya taun empat puluhan tiga puluhan suba orang agi bekayau maya nya enda nemu keni iya bulih nya. Rantai babi nya enti ditikau ke iya ngagai cermin tembus cermin nya. Baka ke nadai cheremin nya dia, dinga deh baru au ke madah baru, rantai babi nya enti ditikau ke dek ngagai cheremin tembus rantai babi nya nya iya sigi bisa asli ori empu. Pia mega enti rantai babi nya dileka ke dek ke baruh awak ke labuh ke papan ke tadi baka kitai ke moi leka guli nya munyi rantai babi nya labuh ba papan semetup tadi tang iya semina getah aja. Nya, nadai batu, nadai guli, nadai logam apan nama semua nadai timah dalam rantai ne. Mina getah aja. Nya ga penyelai iya enda wai. Nya nama nya bisa baka nya orang nguji ke keti nya iya ori ta pun enda, amai ta pun enda tu wai. Rantai babi nya ulih nyadi gelang pejari nuan, ulih mega nyadi ke tali pinggang belit ke ba punggung nuan, uhh ulih mega nyadi ke marit nuan ba rekung nuan. Enda putus utai nya, nyelai udu. Ti nuan ngena rantai babi tu deh wai. Nuan bisi siti pengering ti nadai ba orang bukai tang bisi ba nuan ungkup nuan ke ngibun rantai babi tadi. Asal meh iya diintu chukup diberi makai, iya deka nulung pengidup nuan. Nyentuk ke senang, seduai ulih bekerejasama ambika sama-sama begunaka pangan diri. Nya. Bah, ni ketak ke tua tuai nya wai, sida kaki sida aya. Uji tampung engku nya wai ba komen baruh dian agi. Engka ange aku tu agi bisi kurang, bisi tinggal, kita nya menambah ke penerang ku tu lagi wai au. Ketiga, pangkur. Nya, kala kita ninga pangkur. sida ke tuai kala meda baka ni gamal pangkur tu. Tang sida ke biak enda kala sereta enda mega kala ninga nama pangkur, enda mega nemu baka ni gamal pangkur. Au endang ngawa channel Pengawa Libau TV seruran mantai ke utai lama-lama ti dikembun ke Iban dulu kelia ungkup kita ke biak-biak teka nemu sereta rinduka adat asal kita Iban. Nyadi pangkur tu utai ti pedis amai ka diulihka kitai, ka dipeda kitai. Uji kita meda gambar nya. Au nya jelu ke dikumbai kitai iban pangkur. Pangkur tu enti nuan ngibun iya tauka bulih iya, pengering nuan deka betambah. Sepuluh kali ganda ari pengering nuan diatu. Pangkur tu enti ditanam tauka diujak di ba depan mua rumah ti, barang sapa ke jai ati ke bisi nyimpan dendam ngagai kita serumah, dia rumah kita enda ulih dipeda iya. Iya sempama kerabun ulih ngelalaika rumah kita ari mata sida ke jai ati deka ngadu deka iti menya pejai sereta ke ati enda manah ngagai kita deh tu ai. Iya pemah malam dipeda kitai bejalai ba dalam kampung puang Panggur tu tadi tuai terang nya. Au, enti orang kini menimbak ti kitai bisi tepeda ke Panggur Panggur tu bejalai tuai terang nya tadi warna emas ke nya api iya tuai. Warna kuning pechik ke nya. Au, nya eka meri kitai. Pama iya dipeda kitai bedalam babas legi maya malam ari terang baka nya tadi anang juga jugau ngagai alu tangkap baka nya tadi alu simpan alu intu au bai pulai alu piring kitai aku meri kita ninga. Jaku randau, Siti video ke ditusi kaki kami ari Merudi bekaul enggau pengaruh tauka gagah ke dikumbai kitai Pangkur tu. Dinga manah-manah au video tu legi ambi kita nemu nama utai ke dikumbai kitai Pangkur tu lalu nama tuju iya. Ngulihka penemu niang pagi embau ba niang entau ngulihka pangkur.

Gagah jaku orang dia tu.
Kelia tangkur sebut orang.
Pama ngudi nama orang suba. Pai Jimbau nya agi di menua kami dian agi di Skrang di Kelia. Nadai mit ari lapan pasu lah nji tu. Pulai ari Beram tu Kelia aya kami ganggang nya pulai orang orang Pelo nya. Pelo Sepak. Dinga dia ti cerita. Ngalu pasar Betung ke. Meli enjin getah. Kelia lebang nadai pengidup bukai. Sehari enda datai sehari bedarat.
Dini dia nemu jalai baka dia tu. Ari betong ke ni. Ari betong ke menua sida ke Pelok Tebat ke ni. Sandik ai enggau sirat enjin getah. Pia mantai ke datai menua nyin nya pulai nuntut ari beram. Nuntut jaku orang Kelia. Nuntut ari ditu. Orang beram ditu ke mayuh pengaruh. Iya kati petunggal iya aji embau nya. Utai nya antau nya. Antau nya pindah kitu bebini diri tu.
Enda nemu dini. Laut pulau ke orang.
Em nyadi iya nya ke pulau ke. Orang nya kelia sigi bejalai ngagai ga pangkung.
Belelang iya tu tadi jaku orang kelia belelang datai menua laut pulau dia meda ketuai laut siku tuai laut nyemboi pangkur nyemboi baka tu datang ati isi rumah baka nya da enchau matai nya sepan baka nya tanya ke iya pangkur ku melayu nya laut pulau siku
iya ga kelia ku orang ngai ngai apai jimbau tu kelia ku orang ke. Ku sida nya apai kami siku enggai iya beli lima belas ringgit.
Milih kediri iya gaya bansa nya dudi alam chapan jembu ai.
Engka nya ti jengkau kah manah amat ga kini nasib ga. Deh meda iu. Nya bandir kayu enti utai nya rari bumbus nya lantak iya. Nya ti kerebat nya empai mesa nya.
Lima belas ringgit iya meli siku kur. Antu antu.
Nadai nya antu sigi utai kering utai nya. Utai baka engka karung tu. Biar ari.
Empat, besi kuning. Ngaa, jarang amai kita nembiak kemaya ari diatu nemu tai tu. Sida ke tuai pan mimit aja meh nemu tai tu tang endang ngawa legi sida ke tuai-tuai ke bisi nemu nama guna enggau reti besi kuning tu legi madah kitai ba komen diau. Nyadi besi kuning tu baka ba dalam gambar ke dibantaika aku ba video tu. Tu ke dikumbai kitai besi kuning wai. Anang saru, utai tu nadai dijual orang ba sebelah pasar. Lalu, utai tu mina bisi diibun orang kamai amai kering sereta tinggi penemu. Utai tu disebut kitai besi kuning enti kitai meda semua tubuh iya kuning neh baka kerubung ke sulai ti baru udah mechah tang bedau ulih terebai tang ukai nya ke dikumbai kitai besi kuning. Bisi siti da agi batu ke ba dalam iya din ba mua iya nya tadi bisi panjut siti besi besai jarum mit amai nya tadi au mit besi nya tadi wai au. Bisi pansut siti besi mit musai jarum nya tadi wai pansut ari dalam batu nya nyadi besi nya ke bechurak kuning emas nya tadi nyadi utai ti dikumbai kitai besi kuning tu semina bisi ba dalam sarang indu gamang aja nya berani dingulihka nya wai beribu-ribu-ribu iku indu gamang nyaga besi kuning nya dalam sarang nya iya. Dia nya tadi ba burit sarang indu gamang dui endu ria enda bemua iya. Au, aku enda meh nemu baka ni gaya orang ngulih ke besi kuning nya kelia tu wang. Sapa agi nakal sangat indu gamang nya. Aku enda ngenyun diri empa indu gamang nya. Nya be banggur mulut abih kembai leka mata. Nama penyadi ketegal ke ngulih ke besi kuning tadi ooh. Enti kitai bisi penemuan bisi ah. Kami serumah, petuai aku. Enda nemu nama ke penemu inya wai. Pamai udah macha ke utai ke di wai. Indu utai nyengat iya nadai asai. Indu gamang nyengat nadai asai. Indu kerawai nyengat nadai asai. Nama agi utai ke bisa bisa. Nya ku madah ke dek. Kami serumah iya nya aja meh temu ku ke sigi nang enti bisi sarang indu utai. Sigi iya belama suah kami muru entadi. Kebal nal di isi entadi tu ai. Au engka orang ke bisi penemu nya ga ulih ngambi besi kuning nya engka baka nya tadi tu ai. Kita ka nemu besi kuning tu bisi ngembuan tujuh iti kuasa ti bebagi ari alam semesta ti disedut iya ke dalam batu endur besi kuning nya. Ko sida ke tuai dalam dunya tu enda telaban ke besi kuning tu ke paling kuat sereta bisa ari besi-besi bukai. Ko orang ke tuai, enti nuan bisi ngembuan besi kuning tu, iya ulih ngenyadi tauka ngebalka isi tubuh nuan tadi au, kurang lebih baka tanah mabi tadi au. Tang kelebih tadi nuan deka ditakutka orang. Faham reti ku tu tadi? Orang tu takut ke nuan, orang bebasa ke nuan, orang ti meda nuan tadi iya keti menya ati deka baruh belama iya enda warning ngelaban nuan. Nya ga ke nya tadi eh, keti kelebihan besi kuning tadi tu ai. Eh. Nuan nuan tadi secara automatik li akan kering tau laban besi, laban besi kuning tadi pia mega Enti nuan ulih tambik ke besi kuning nya dalam masa enda sengaja dalam masa beberapa hari aja dia tubuh nuan tadi deka dirasuk kuasa-kuasa gaib ke secara alam semula jadi tadi au nuan munyi ku indun tadi nuan deka sakti nuan baka beliau nuan deka bisa tadi laban kati nama nya alam gaib nya tadi laban laban kuasa gaib nya tadi ulih ditarit tauka disedut besi kuning nya tadi dah. Bisi mega orang besebut ke teru. Bisi mega orang besebut ke wai enti kita kala ninga deh keris taming sari nya au digaga orang ngena champuran besi kuning enggau enam agi besi-besi ke bukai ti kering tau ke bisa ba dalam dunya tu. Pia mega bisi mega orang madah au aku kala ninga orang becherita deh wai besi kuning tu. Enti nuan bisi ngibun iya, chunto enti nuan mai iya pulai ke rumah tadi besi kuning tadi dia deh semua barang elektronik tauka mesin tadi tauka api tauka kereta tadi deka padam. Nya au nemu kita enti nuan mai besi kuning nya masuk dalam kereta enda ulih start kereta deh. Ka iya kereta deh baru buka bungkus enda nemu meh enda ma kebuah tadi enti enti baik dalam rumah deh. Api dik ngai nyadi gitu. Nya meh tadi besi kuning tu mina dibai orang ba langkau umai, ba kebun, dingkah orang ba teguh-teguh tadi wai baka nya aja tadi. Laban mih ku aku tadi dalam sejuta iku mina siku tauka dua iku aja yang bisi ulih ngembuan besi kuning tu tadi. Au nyadi aku nantu mayuh enda ra ku nemu bekaul enggau besi kuning tu tadi tu wai. Laban munyi ku aku tadi tu wai. Besi kuning tu pedis amai deka dipeda deka di dinga di orang bisi ngembuan tu nya aku. Dalam dunya tu enti bisi siku aja ke bisi ngembuan nya nya maku tadi nan tu nemu uhh nama lebih agi tuju iya kelimpah ari tersebut ku nya tadi tu ai. Numbor lima aaa engka kita enda kala ninga tang utai tu amai serta udah kala digaga ba laki kami suba. Nya kebuah aku nemu utai tu. Au, iya ukai pengaruh baka taring babi, baka rantai babi, baka besi kuning ukai. Tang meh kilat datai nyambar ari langit enda ngira malam tauka siang hari. Nyadi enggau aki kami suba baka tu ke iya au dinga kita ku nusi kitai ngambi masa mimit aku limpang nusi kitai da weik ambi kita nemu lagi deh. Ba langkau iya nya suba lebuh maya ke benung nebang kayu ba umai. Ari ujan tu ai. Sehari nya ngumba endar memalat nya ga ujan tu ai. Guntur pereti kilat anak nya ke agi semuti kena bengal pending. Aki kami nya suba sehari nya nadai maya bekal laban ke ngandalka diri berapi ba langkau umai nya lagi au laban ke bisi beras tu ai tinggal dia. Tang laban ke hari ngemalat nya ujan tu ai. kayu nyau ambis basah kena bias ujan ke ba dapur enta ri laban ke orang kelia ukai bisi jing sepindit batap ke tusuk kajang nya meh suba aaa seraya ke nganti ba langkau umai dia laban ke ujan balat amai lalu ka berapi asi udah dikirah ba periuk pan nama semua sekali ka ngidup ke api meda kayu basah neh nadai penyadi nyadi meh laban ujan tadi tu ai. Aaa benung maki kami tu degi degi ba mua pintu dia ngemata serta meda tanah kin berati ke ujan ngemala malat nya dia sekali ita tekenyit weh aki kami ne tadi weh meda kilat ngenyit nyamar pun rian au ba ke bisi ba mua langkau kami nya dia tadi tu ai semuti kena telentang ke nya tadi laban keti ngasai ke bekau pemala ribut nyitar ne tadi tu ai. Iya iya ga ngingar ngingar nya bunyi gitar tadi enggau pechip pechip api sekali. Dia dak ake kami meda ari puchok rian temaga tadi. Nya tu aku rat tanah kin tadi angus wai laban kena panchar kilat ari langit tadi. Dia deh ujung akar rian ke pansut ari tanah tadi laban ku udah baka pangka gitar tadi deh wai lalu bisi pansut mimit ari tanah tadi lalu angus laban bisi. Mega api ke dibai kati nya nyitar ne tadi tu ai. Api nya enda besai dipeda nang aki kami nya suba tang bisi mau dipeda iya. Dia dak aki kami tu suba lalu berumah ruman belawa ke dapur kin ngambi periuk ke udah bisi beras ke udah dikirah yen tadi tang enda nyadi dipandu iya. Laban ke laban ke kayu basah tadi tu ai. Alu nyau mih berumah rumban belawa ke tanah kin ngerumban api nyitar ke tadi makai urat ke purian tadi tu ai. Periuk nya lalu dingkah ke iwa api nyitar nya tadi amat tebaka enda pechaya ku iya wai. Enda lama aja uhh mangai ke periuk tadi peda udah asi ne tadi nyemansau. Uhh nama deh laban ke orang tuai kelia sigi nakal angat wai. Asi ke udah mansau deh panduk iya ngena api nyitar nya tadi pan alu di empa tekala nya. Udah iya tembu makai asi nya tadi ambis tu ai dia lalu belawa baru pulai ke langkau ke ngambi duku iya datai tanah tadi wai urat pun rian temaga tadi ke dimpa api nyitar tadi tu ai pan nya udah enda tentu balat agi enda tentu mau agi laban ke ujan ngering ngetu ngetu ne dia agi ke ami tu suba lalu numbak alai urat rian ke dempa api nyitar tadi. Peda tengah lama dulu nya bisi meda perenching sereta perchi wai batu mesai indu tunjuk jari kitai. Nya ke dikumbai kitai Iban batu kilat tauka batu gitar. Nyadi utai ke ngasuh niang aki kami tu kering suba iya nya ukai batu gitar nya pe ninga semua. Tang meh pengudah iya ke makai asi ke dipandu iya ngena api gitar nya tadi ke makai urat rian temaga ba mua langkah umai nya tadi. Ba pun hari nya aki kami tu ai laban ke udah miring batu kilat ne tadi wai malam nya bisi kenyap iya. Iya deh padah ke antu tau serang tau kayau pia ku apai kami. Au nusi ke ngage kami suba de wai tang laban maya nya suba kitai nadai bekayau agi nadai beserang agi nadai agi iya nya suba enggau orang ngayau agi de wai. Ko apai kami maya iya ke enggau niang aki kami tu suba beramu laban ke maya nya agi mit iya suba mina meda aja bedau tau enggau bedau tau dasuh orang gawa. Iya ke ayu ke udah rebah tadi tu ai bisi ke ngelima ngenam berap mesai ke ayu tadi tu ai enti iya ka ngisit ka kayu nya tau ke deka ngalih ka kayu tadi tu ai nibuh meh orang iya. Tek tumbu aja kayu tadi peda udah bekalih ke sepiak kian. Ngupak kulit nibuh ngena sandak sama ku jaku tempa pia aja peda ngeliti kulit kayu nyuai. Pia ku Apai Nusi laban kambit meda sereta enggau niang aki kami tu gawa ba tanah suba dua ai. Nyadi bisi sekali lebuh sida ke ba babas nya dua ai. Mansa pun keranji laban ke maya nya endang sigi maya bebuah au bala kayu musim bebuah magang dua ai. Tu indi bala baki aki kami tadi inya tadi. Nyadi. Apai ke tu suba laban ke agi mit dau ai. Tak enggau orang kiba kanan meh nya tadi. Ngai ninggal ke ba langkau kediri dau ai. Asoh orang niki pun keranji. Iya tu tadi. Aki ne ari mayuh jaku. Mina ngau ke aja. Aaa nama deh mansang iya ngagai pun keranji kin. Datai ba pun keranji dia. Dia daki kami tu suba dau ai. Tang enda bebebah. Talu tempap iya pun keranji enteri wai peda ke wai nyau munyi ujan labuh ari langit aja munyi buah keranji ke labuh ari puchok din au labuh ke tanah ke iya pengudah bekau ke tempap aki kami bepun ne nya tadi nya sida bakih iya wai bela enda munyi meda utai ngemalat nya laban sida enda nemu aki ne tadi au bisi pengering pengudah ke makai asi ke panduk ngena api ngitar nya suba deh wai. Ko apai, bekau jari tempap aki kami bepun keranji nya suba agi meruan bedau diatu. Diatu enti kami serumah bisi bejalai nimbak ngagai menua ke dikumbai kami Sungai Kerupok nya wai, sigi bisi sida tepeda ke bekau jari bepun keranji nya dia. ti maya kitai ngetau maya bumai iya enda ngema ngena lanji padi entadi tang meh ngena pasu iya ngema padi nyepul iya ke rumah kin nemu kita ke nembiak ke umai kitai pasu dulu suba wai ukai pasu bungai nya iya besai pasu dikena orang nyimpan padi pasu entadi tu wai um nyadi bala peninga puna berasai ne wai setengah jam aku nerang ka kitai nya nya tadi au. Aku, nya ku aku natau bejaku, pama bejaku. Enda nemu enggau orang bejaku lima minit sepuluh minit aku tadi deh wai. Mesti ka lama ku bejaku tadi. Nyadi aku ditu mina ulih nerangka kitai lima iti bengkah au pengaruh ke ti iban ti ulih ngasuh kitai kering tadi wai. Ke kesatu entari taring babi, kedua rantai babi, ketiga pangkur, keempat entadi besi kuning, kelima entadi iya nya enti nuan tepeda ke nyitar nyambar kayu lalu agi bisi laluh api nyitar entadi ba pun kayu nya lalu berumban nuan tadi nang ira periuk ke tin ke tadi ami ti ni be mayuh. Isi ke di mimit ai isi ke di mimit beras. Au sekali di nyuap pama meh nya tadi asal meh di asal meh di ulih makai beras ke di panduk di ngena api nyitar nya tadi. Nya sigi amai nya wai laban udah kala nyadi ba aki kami tu ai. Au nyadi lengkaka ku naka tu dulu kenang kitai sekali tu. Ba video ke siti deka datai ila aku nerang kitai baru tang ukai pasal pengaruh ke tu bisi siti da agi utai ke terang ke aku aaa nyadi diatu udah ga iya tadi abis tulis aku ditu utai ulih aku mansik nya wai ulih aku mansai mansai sebelah nya ba sida ketuai ka sida nusi ke aku tadi. Aaa lengka aku naka tu dulu kenang kitai sekali tu ila kitai begulai betemu baru au nyaja ra aku nya Bujang Repongol Ibau Bujang Pagar Ito ke Tan Sri Tun Raja enda ninga semua keep support this channel sigat semat selalu bye bye.